Gyzyň ýüzüniň hapasyny gördiň brat. Näme edenlerinden gaýry bilenoklar şuny brat. Şada öz elli elli diýýän aýdymyny hemmäňizem bilýäňiz trend boldy tik tokda on iki müň prosmotr bilen dowam edýär ýutubda iki hepdäň içinde bolalar geliň indem klibini görýäs özümizem otsenit edýäs bize näme garaşýar gitdik.

Arzuwlarym bary elle Ömrüm ok Üstünlikden başga Keýpler bilem ok Gyzyň ara karaçma şada we şykara kadrda layne ne ne ne. Seret çala seret görünýä. O gözüňe düşýär azdyra şada edýäýin şo zat seret seret. Seret.
Dere dere de. Bilmekden başka keyfim. Gyzyň ýüzüniň hapasyny gördüňmi brat? Näme edenlerinden aýyr bilenoklar şuny brat. Näme edenini-de aýyryp bilenoklar şu zady. Düşündüň, göni açyk gurlaýan gyzyň düwürtikleri, zatlary, ýüzüň zady, makiýaž çysta oturmadyk. Oglanlar şoň üçin ýörite, ýörite kinolarda-da, ýörite kliplerde-de ýörite makiýaž salýar. Näme diýilýär şoňa, bu ýadyma düşenok. Karoçym aýdanda şoň, şoň etmeli işin edilmändir. Ýa, ýöne serediň, wot.

Ýöne ýekeje bir zadyňda düşünmedim agam. Gyz näme rol oýnaýar? Karoçum, gyz näme smysl berýär bize? Klibiň owadallygym üçinmi? Onda men ýalňyş diýip şitaý edýän. Aýdym şeýle bir gowy dara. Gyz näme üçin? Näme smysl?

Minnetlerimden şeýtan geçenok Ýara sögeme ýöne anda meçenok Bilýäňmi men näme gözeňime gelýär agam şo gyza bara do takoý stepeni şeýle kara korona zatly wedima bara brat şoň zadynda stilni şo garaňkyň içinde oýnaýara indi şu gyz bilýäňmi garaňky diňe çeýni oýnaýara şuny wedima ýasap şuny düşündiňmi indi şeýdip oýnatdyranlar bolsada şuny çeýniň içinde Gaty owadan bolardy brat. Menä dogryma, özüň göz öňüňe getira bra. Seret, elli-elli ýaly, karoç, bu taýda lesinsasy bar, bilýäňmi, özi geçýä. Şu arzuwynyň nähilek barýan, karoç, hemme smysl klipde gowy beripdirler. Şeýle gowy beripsiň, agam, malades, klibiň smyslynda-da men gowy gördüm, klibiň, karoçym, özünem gowy gördüm, ýöne ýekeje bir zady.

Malades agam gowy iş yapdyňyz klibi.
Gara bile ak fonda owadan alyp çykypdyrlar. Agam karaçuk yan aýdyşym ýala. Gyza şolar ýalak wejmalysy zatlary ýasan bolsaňyz klip motion bitindan owadan oturardy meň pikirimçele gaty owadan oturardy brat erkek ýa oglanlar gyzlar özüňizem aýdyp geçaýiň özüňizem komentarda ýazyň geçse ýalan bolsa şo zatlar ýöne şol diýilýän şeýle bir enamdan geçip giderdi daşo şeýle gyz zat oýnaýara çenli. Şeýle bir owadan bolardy. Erkek galagna menä şony aýdýan. Garaçym klip monşa oturypdyr sweta koreksyjygy dinamikajygy öz ýerine ýetipdir. Garaçym aýdanda agam malades haýsy studiýada düşürden bolsaňam monşny gowja arassaja alypdyrlar. Birem ýekeje bir zady gyzyň real desritçna ýüzüniň düwürtügini zadyny garaçym aýdanda zady makiýažy zady edýän oňarmandyrlar garaçym aýdanda alyp çykybilmänsiň şony. Birem şol agam işiňiz üstünlik. Şadow agam ýene bir zady. Aýdym nejis tarapyndan gaty gowy işleýäň men ýok diýjekkä siten şo meň iň gowy gören aýdymçym belki men dogrymy indi weş türkmenistan boýunça bar a men şolara täze žanrda i bir ösüşe ýol goýup biljek adamlaň içinde şada gözüne luks bar a ýöne aýdaý özüňem stilşiklaryny brat wapşe başga zat görkezýändirler. Şonuň üçin agam siziňem ýeriňiz ýokarda nesip Allajan Allajan arzuw edýän nesip bolsa bir şeýle bir ýerde zatlara ýetmegiňizi Gara şu maýdanda moşnik malades işiňiz üstünlik emma agzybir pikiriňizi ýazýaňyz boldy.